De duvel, syn ferfalsking en syn fal. Foardat wy begjinne mei de skiednis fan de koperen slange yn de woastenije, wolle wy yn it koart weromsjen nei de foarskiednis. Yn de earste plak, as it oer de duvel giet, dan is it goed om te sjen dat de Bibel yn ferskatene plakken praat oer de duvel dy't earst in ingel wie yn de himel, Mar yn opstân kaam tsjin God en nei ferrin fan tiid mei syn oanhingers út de himel skopt waarde nei de ierde ta. Dêr sille wy no it ien en oar oer lêze en wy begjinne by Jesaja it fjirtjinde haadstik. Wat bisto rar út de himel fallen, do moarnsstjer! Soan fan 'e dage, dêr leist no, tsjin 'e grûn slein, do, betwinger fan naasjes. En yn Lukas fjirtjin seit Jezus tsjin syn disipels, Ik seach de Satan as de wjerljocht út 'e himel fallen. En dan yn Iepenbiering it tolfte haadstik. Doe kaam der oarloch yn 'e himel, neidat Michael en syn ingels mei de draak fochten. De draak en syn ingels fochten ek, mar dy koenen it net hâlde en der wie tenei foar harren gjin plak mear yn 'e himel. Delsmiten waard de grutte draak, de âlde slange, dy't duvel en Satan neamd wurdt en dy't de hiele wrâld op 'e doele bringt. Ja, delsmiten waard er op 'e ierde, en syn ingels waarden tagelyk mei him delsmiten. Wês dêrom bliid, jimme himelen en dy't dêryn wenje, Mar wee jimme lân en see, want de duvel is ta jimme delkommen, breinroer, omdat er wit dat syn tiid hast om is. Yn twadde plak moatte we efkes wer sjen nei wat der barde yn it paradys, doe't God Adam en syn frou Eva makke hie en yn it paradys wenje liet. En doe kaam dêr de slange Yn it paradys en dy besocht Eva om har tsjin har God op te setten. En dat barde ek. Eva twifele oan God en hearde leaver nei de Satan, de slange, mei syn bedroch. En Adam leaude ek en ek hy iet fan de ferbeane frucht fan de beam fan God. Yn 't tredde plak wol ik no efkes yn it koart sjen nei Genesis, it alfde en tolfde haadstik. Want yn it alfde haadstik, de earste njoggen ferzen, lêze wy oer de toer yn Babel. Want wat barde der, de minsken kamen eins yn opstân tsjin God. Want God hie sein dat de minskheid de ierde folje moast, en dat hja nei alle úthoeken fan de ierde gean moasten om dêr te wenjen. Mar dat woenen hja net. Hja woenen tegearre sterk stean en machtich wêze en in toer bouwe oant yn 'e himel ta. En doe sei God, Dat kin net, want dit giet tsjin myn keninkryk yn. En doe hat God de minsken ferstruid, trochdat hja inoar net mear ferstean koenen. En sadwaande gongen hja nei alle úthoeken fan de ierde om dêr te wenjen. Mar doe makke God ek, en wy lêze dat yn haadstik tolve, de earste njoggen ferzen, doe makke God in nij begjin mei Abram, En hy woe fan Abram, letter Abraham, syn keninkryk bouwe, yn him en troch him, en dat waard it folk fan Israel. En yn it fjirde plak moatte we yn it koart werom sjen nei de foarige episode wêr't wy lêsden oer de tiid fan Abrahams neiteam yn Egypte, En hoe't hja op wûndere wize troch God derút rêden waarden, en dat Hy hja frijsette en mei grutte krêft en grutte wûnders tsjin Farao, tsjin Egypte, mar ek troch de woestyn, dat er sjen liet dat Hy by machte wie sels yn sokke omkriten om foar harren te soargjen en harren te beskermjen. Mar op 'e ein sjogge wy dat it folk fan Israel de Hebrieuwen de lessen net leare koenen en elke kear wer God net fertrouden, mar opsprieken tsjin Him en seinen dat God ferkeard wie om harren út Egypte te heljen, want it libben yn Egypte wie better dan it libben mei God yn 'e woestyn as letter yn it taseine lân. No komme wy dan by it subjekt fan dizze episode. En it giet oer de koperen slange, mar ik haw it neamd Omwei troch de woestyn, Opstân en berou. En it earste stikje dêrûnder hjit Edom slút de grinzen. En dêr geane we oer lêzen yn Numeri it tweintichste haadstrik. Ut Kadesh wei stjoerde Mozes boaden nei de kening fan Edom mei dit fersyk, Dit freget jo broer Israel, Jo witte hoe'n lijen wy hân hawwe, wy binne no yn Kadesh, in stêd oan 'e grins fan jo gerjochtichheid. Dat jou ús it frij om troch Jo lân te gean. Wy sille net troch Jo boulân en Jo wingerds gean en net út Jo wetterwellen drinke, mar wy sille de keninklike wei hâlde en dêr rjochts noch links fan ôfslaan, oant wy troch Jo gerjochtichheid hinne binne. Mar Edom sei tsjin Israel, Jo krije gjin frij om troch myn lân, oars kom ik jo mei it swurd temjitte. Doe seinen de Israeliten tsjin him, Wy sille de grutte wei hâlde, en as wy fan jo wetter drinke, wysels en ús fee, dan sille wy dat betelje. Wy freegje oars net as dat wy geandefoet troch jo lân meie. Mar Edom sei, Jim komme der net troch, en teach Israel yn 'e mjitte mei in machtich leger, swier bewapene. Doe't Edom Israel gjin frij jaan woe om troch syn gerjochtichheid te gean, sloech Israel fansiden foar Edom ôf. It koartste pad nei it taseine lân soe nei it noarden wêze, lykas wat de spionnen fjirtich jier dêrfoar ek dien hiene. Mar it liket derop dat dat dit kear gjin opsje is. It stiet hjir net wêrom, mar it kin wêze dat God sei, Ik wol it folk net drekt nei de reuzen stjoere en nei de grutte stêden mei dikke muorren. Nee, Ik wol har troch de achterdoar nei binnen bringe, sadat hja erfaring krije kinne yn de oarloch en goede moed krije as se sjogge hoe't Ik harren dêr yn helpe sil. De twadde opsje soe wêze dat hja ûnder de Deade See nei it Oerjordaanske gean soene, mar dan moasten hja troch it lân fan Edom. En sa't wy lêzen hawwe, woe Edom harren gjin trochgang jaan en sadwaande moasten hja nei in tredde opsje sjen en dat wie om werom te gean nei it suden en dan nei it easten ôf te slaan om dan yn it noarden achter de Deade See en de Jordaan it lân binnen te kommen. Mar dêrmei moasten hja in omwei meitsje fan ferskatene wiken troch de woestyn. En wy sjogge dat it folk al mei gauwens frustreard waard en lulk waard en it net sitten seach om wikenlang noch troch de woestyn te gean. En hja betrouwden net op 'e Heare harren God, dy't harren út Egypte rêd hie en ek yn 'e woestyn fersoarge hie foar mear as fjirtich jier. En alle kleien dy't hja betinke koenen en dy't harren heiten ek al brûkt hiene, dat smite se no foar God syn fuotten en sizze, Der is gjin iten En der is gjin wetter. En it iten dat wy krije, dat is in ôfgriis dwaan foar ús. En sadwaande beskuldigen se God en Mozes dat hja derop út wienen om harren te deadzjen yn de woestyn. Ja, hja seinen, Dit wie genoside. En dêrmei seinen hja eins ek dat it libben yn Egypte, ek al hienen se der sels nimmen libbe, better wie ûnder Egypte de farao en syn slangegoaden dan hjirre mei harren God en Rêder, de God fan Abraham, Izaäk en Jakob as Israel. Ja, Sa lústeren se nei de leagens en leauden se it ferkearde. En wêr kaam dat fuort? Dat kaam fan har sûndige hert, mar ek troch te lústerjen nei deselde, de âlde slange. Deselde slange dy't Eva en Adam bedroech en deselde slange dy't de farao en de minsken yn Egypte oanbidden. Omwei troch de woestyn. Yn twadde plak, in foarpriuwke fan Egypte om har healwizens te ûntmaskerjen. Wy geane nei Numeri ienentweintich om it ferhaal fan de koperen slange te lêzen. Se brieken op fan 'e berch Hor en gongen dat út nei de Reidsee, want se woenen om Edom hinne, Mar it folk waard ûngeduldich op dy tocht. Se sprieken op tsjin God en tsjin Mozes, Wêrom hawwe jimme ús út Egypte helle, om yn 'e woestyn te stjerren? Hjir is gjin brea, hjir is gjin wetter, en dat miedske iten wy grieze derfan. Doe stjoerde God slangen op it folk ôf. Dy bieten de Israeliten dat der stoarren fan it folk withoefolle Doe kamen se by Mozes en seinen, Wy hawwe mis west mei ús opsprekken tsjin de Heare en tsjin jo. Bid de Heare dat Er dy slangen by ús weihellet. Doe bidde Mozes foar it folk. De Heare sei tsjin Mozes, Meitsje sa'n feninige slange nei en set dy op in stander, dan sil elk dy't biten is en dêrnei sjocht it libben der ôfrêde. Doe makke Mozes in brûnzen slange en sette dy op in stander. Elk dy't sûnt troch in slange biten waard en nei de brûnzen slange opseach, dy bleau yn it libben. As wy ússels sjogge sa't Heare God ús sjocht, dan moatte wy tajaan dat wy eins net folle better binne as it folk Israel yn 'e woestyn. Want sels as wy Hillige Geast yn ús wenjen hawwe, is it sa dat wy dochs faaks wer ferjitte hoe't de Heare ús seinige hat en foar ús soarge hat. En as wy dan ús baan ferlieze, as wy wurde siik, As wy ferlieze ien fan ús leave sibben dy't stjerre, dan kin it dochs gau sa wêze dat wy eins net op de Heare betrouwe kinne en eins dochs ek protestearje tsjin Him en wat Er ús oandocht. Nee, wat echt frjemd is yn dit ferhaal is net dat de minsken protestearje en opsprekke tsjin 'e Heare en tsjin Mozes, mar wat apart is hjirre en frjemd is dat hja ta bekearing komme. Je soenen dochs sizze at dy minsken sizze, De Heare is derop út om ús hjirre yn 'e woestyn stjerre te litten, En as er dan giftige slangen nei harren ta stjoert, dy't harren bite, sadat hja deafalle yn 'e woestyn, dat hja dan sizze soene, Sjoch, wy seinen it al, en hjir sjogge we it wer, Jo deadzje ús yn 'e woestyn. Mar dat barde net, Hja kamen ta it ynsjoch dat hja sels ferkeard west wienen en net de Heare God. Hoe kin dat dochs? Hoe kin it wêze dat minsken harren leauwen en betrouwen yn God en yn Syn Wurd opjûn hawwe en dat hja dochs weromkeare nei harren Heare God dy't harren safolle goeds jûn hat? Ik tink dat wy dan letten moatte op de straf dy't de Heare joech, giftige slangen, reade slangen, fernienige slangen. Want as hja de slangen seagen, dan moasten hja tinken oan twa dingen, en ik ha se al efkes neamd. Yn 't earste plak wisten hja it ferhaal fan de skepping en de fal yn it paradys. Faaks is it sa dat hja klaaitabletten by harren hienen wêr't yn it spikersskrift opstûn it ferhaal fan Genesis. En dêryn stûn dat ús aller mem Eva foel foar de listen fan de slange en dat dêrtroch alles ferkeard gong mei de minskheid yn 'e wrâld. En yn twadde plak wisten hja dat yn Egypte de slange de god wie. Want hja wisten, it earste wûnder, it earste teken wat Mozes dwaan moast, is syn stêf op 'e grûn smite sadat dy't yn in slange feroare. En doe't de magiërs fan de farao itselde dienen, want hja ferearden de slangegod, doe seagen hja dat Mozes syn slange de stêf fan God de oaren allegear opfretten hie. En dêryn sjogge wy dat God en de slange fan God by machte is om alle oare slangen en slangegoaden te fernietigjen. En sadwaande koenen hja ek ynsjen dat wat hja dien hienen tige ferkeard wie. Want hja hienen der eins mei sein dat it libben yn Egypte ûnder de slangengoaden better wie dan it libben mei de Heare God. En doe liet de Heare God sjen dat Hy de goede God wie, dat Hy harren Rêder en Beskermer wie, en dat it libben ûnder de slangegoaden net better wie. En doe kaam harren yn sin, de slavernij, it hongerjen en de dea, en ek it fermoardzjen fan har lytse jonkjes. En doe begriepen hja dat hja wer lústere hienen nei de slange en syn bedroch. It tredde kopke ûnder omwei troch de woestyn. In ein oan 'e dekonstruksje, it bedroch is hjirre ûntmaskere. En sa komt it folk ta besinning, en hja hawwe berou, en hja geane nei Mozes ta en freegje Mozes as harren middeler mei God, om God te freegjen en te pleitsjen om de slangen wei te nimmen. En dat docht Mozes, hy bidt ta God, en God lustert nei it gebed, en hy wol harren it libben werjaan, mar hy wol it dwaan mei in les dy't hja altyd ûnthâlde koene, hoe't God harren rêden hie troch de brûnzen as koperen slange. Ja, it folk kreune en stipe, hja leinen yn 'e tinten en hja wisten dat hja deasiik wienen en dat hja stjerre soenen, en hja koene der neat oan dwaan, en hja wisten dat it harren eigen skuld west hie. Mar doe kaam der in oprop troch it tintekamp, Krûp út jimme tinte en sjoch omheech nei de brûnzen slange, want God komt mei syn rêding troch syn slange. En dat dienen hja. De minsken lústerden nei it wurd en hja kamen út harren tinte en hja seagen op nei de slange en leauden it goede nijs fan it nije libben. It tredde punt, Jezus betellet de priis. Der mat ien betelje foar de skuld fan de minsken, de skuld fan it folk fan God. En Jezus hat dat dien. En dat seit er tsjin Nikodemus, doe't dy op in nacht nei him ta kaam om him te freegjen oer it ivige libben. Wy lêze dêroer yn Johannes it tredde haadstik. Dêr seit Jezus tsjin Nikodemus, Lykas Mozes de slange yn de woestine omheech stutsen hat, sa moat de Minskesoan ek omheech stutsen wurde. Dêrtroch sil elk dy't yn him leauwt, ivich libben hawwe. Want sa wiis wie God mei de wrâld, dat Er syn ienling Soan jûn hat, dat elk, dy't yn Him leauwt, net omkomme, mar ivich libben hawwe soe. En sa sjogge wy dat de brûnzen slange in plaatsje is fan ús Hear Jezus oan it krús. En sa seit Jezus tsjin Nikodemus en tsjin ús, Jimme witte dat jimme, dat wy allegearre yn ússels de dea fertsjinne hawwe, en dat wy yn geastlike sin, stjerrende dea binne, en dat wy ússels der net út oplûke kinne, Mar dan komt it goede nijs ta ús, it evangeelje fan Jezus Kristus, dat Hy foar ús stoarn is. En as wy dat beseffe en dêrop yngean en nei Him sjogge yn it leauwen en Him folgje wolle nei it taseine lân foar ús, dan kinne wy ek mei Him it libben hawwe Ja, it iivige libben. Fuort nei de ferlieding yn it paradys seit de Heare God dat de slange de frou, dat is de tsjerke, wol bite sil en skea jaan sil, mar dat God sels de holle fan de slange fermoarzelje sil. En dat hat er ek dien, doe't Jezus hong oan it krús. Doe hat er de slange oerwûn. En ek al is de slange der noch, en ek al is de slange der op út yn dizze lêste tiid noch safolle minsken as hy kin by de Heare wei te lûken en de minsken te bedragen mei syn leagentaal, dochs wite wy dat er yn prinsipe dat er de slach al ferlern hat en dat de Heare Jezus de oerwinner is. Nûmer fjouwer, it lêste, Lessen en hope foar hjoed-de-dei. No liket it dat folle tsjerken, faaks de measte tsjerken, dochs meigeane yn de dekonstruksje troch it lústerjen nei de slange. Want hja tinke ek, dat wat der yn de wrâld sein wurdt troch de minsken dy't de Heare God net sykje en net mei Him libje wolle, dat dy it better witte dan Jezus en syn apostels. Want wat de apostels opskreaun hiene, doe Foar de tsjerke doe en foar ús no, dêr wolle se net mear nei lústerje, want se sizze dat dat net fan tapassing is op hjoed-de-dei. Mar hoe kin it dat hja wite wat better is dan wat de apostels sizze? Want dat nimme se oer fan de wrâld en de minsken om ús hinne, dy't net om God jaan wolle. En hja tinke dat dit better nijs is foar ús, yn ús tiid en ús folk. Troch postmoderne filosofy, troch dekonstruksje fan tekstuele betsjutting en it tapassen fan nije progressive hermeneutyk wurde wy derfan oertsjûge dat wy net kinne en meie fertrouwe op de apostels en wat hja skreaun hawwe yn it Wurd fan God. Twa foarbylden. Man en frou binne alhiel itselde. Net allinnich deselde wearde, nee, hja binne itselde en je kinne manlju yn froulju feroarje en froulju yn manlju. En it twadde, dat binne net de ienige seksen, Mar de minsken kinne allegear oare ideeën hawwen oer seks en gender en dêr oer neitinke en dat tapasse en dan moat dan eltsenien leauwe wat wy tinke dat giet. Mar sa is it net. Dit is healwiis gedoch mar de minsken dy leauwe it. En no is it ek sa dat in hiele hoop minsken yn 'e tsjerken en ek de tsjerken sels dêryn leauwe en dan de Bibel oars lêze wolle om te sjen oft it faaks mooglik is om it sa te lêzen dat ek de minsken dy't fan God net witte wolle der respekt foar hawwe kinne. En dan sjogge wy dat de teologen en de predikanten wol hiel kreatyf wurde om te sjen hoe't de útlis fan de apostoalyske brieven oars wêze kin foar hjoed as dat it troch twatûzen jier west hat. Ja, in soad jongeren, opgroeid yn kristlike húshâldens en yn kristlike tsjerken, dy binne ek begûn mei dekonstruksje. En dat begjint faaks mei dy fragen fan, Is it wurd fan de Hear, is de Bibel eins wol betrouber? Is de Bibel eins wol it wurd fan God, as is it faaks it wurd fan minsken, sa't dy God opsocht hawwe en hoe't hja God erfaren hawwe yn harren libben? Mar sa is it net. God de Heare hat sels de Bibel skriuwe litten en Hy hat der troch Hillige Geast foar soarge dat de wurden en de sinnen sa wienen dat it wierheid wie foar de tsjerke fan alle tiden en alle plakken. Dat hat de tsjerke altiten sein. Allinnich de healwize, eigenwize tsjerke fan hjoed-de-dei yn it postmoderne tinken hat dêr ôfstân fan dien en hja hawwe lústere nei de slange en nei syn fernyn. Ik hoopje dat in soad dekonstruearjende minsken dochs werom sjen wolle nei it Wurd fan God en akseptearje wolle dat dat better is foar harren sels en foar de Tsjerke fan God. Ynternasjonaal binne der minsken lykas Alisa Childers

Noch ien dinkje, en dit giet oer kundalini. Der binne in soad minsken dy't tinke, wat is dit foar raar praat oer slangegoaden en dat soart dingen en duvels en sa, dat leauden de minsken fiifhûndert jier lyn. Mar no binne wy modern en postmodern en no leauwe wy dochs net mear yn dat soarte dingen. Mar dan moatte wy witte dat de duvel der noch hieltyd is, de âlde slange, de draak wêr't de Bibel it oer hat. Keith Green hat der in ferske oer skreaun, wêr't er krekt docht asoft er de duvel is en dan seit er, It is wol tige maklik foar my wurden, Want der is net ien dy't mear yn my leaut, en dêrom haw ik de macht en de krêft om de minsken yn te flusterjen yn 'e nacht mei myn leagens en bedrog, en dan wurde hja wekker en dan leauwe se dat. Mar dochs liket it sa dat der in stille fernijing is ûnder jonge minsken en jonge mannen yn Ingelân en Amearika en oare lannen. In protte jonge minsken sykje nei wierheid en it wiere libben en de fêstichheid yn it tinken en yn it bestean. En dan sjogge wy dat der sa wer jonge minsken weromkomme nei harren God, nei Syn Wurd en nei de trouwe Tsjerke. Hallelua, tank oan God foar dit goede nijs. Noch ien ferhaaltsje. Jierren lyn soarge God derfoar dat myn frou en ik in jonge frou moetsje soene, dy wie fan Russyske komôf. En wy moetten har by in konferinsje op in sneon yn in tsjerke yn 'e binnenstêd En doe letter op in dei, doe't wy tegearre noch in miel hienen mei har, doe fertelde se hoe't hja ta Kristus kommen wie. Want hja wie opgroeid yn in sitewaasje wêr't der net praat waard oer God of oer Jezus. Mar doe't se wat âlder wie, doe begûn se mei in pear freonen te sykjen nei it geastlike. En sadwaande kamen hja by it okkulte telâne en by it duvelske, en troch drugs en seances krigen hja erfaringen dy't sjen lieten, dat der in geastlike realiteit is dêr't hja neat fan wisten, En dat like allegear tige moai dat it harren frijheid en macht jaan soe. Mar, nei ferrin fan tiid seinen de lieders fan dy groep tsjin har, hja moast har mar oerjaan oan 'e Koendalinje om sadwaande noch mear krêft en frijheid te krijen foar dit wurk en yn dizze saak. En dat sei se ta. Mar doe't de dei kommen wie dat hja dat dwaan soe, en hja wist dat der in slange by harren rêch opkrûpe soe nei boppe ta, dochs wie it sa dat doe't se dêr siet, dat der net ien, mar twa slangen by har opkamen, en dat dy slangen gjin frijheid joegen, mar har beklamden en alle frijheid weinaam, en no skreaude se it út, God, as der in God is, help my en lûk my hjirút. Ik wol dit net. Ik wol Jo sykje en ik wol echte frijheid hawwe. En no stopte it. En nei koarte tiid kaam se te witten oer Jezus de Kristus, dy't by machte wie om de slangen oan te pakken en út te smiten. En sadwaande kaam se nei tsjerke en kaam se ek by ús. En sadwaande krigen wy dit ferhaal te hearren. En doe't ik dit ferhaal fertelde oan in frou yn myn famylje, dy't ek yn dit soart saken siet, doe sei se, Ja, mar dat hie se noait dwaan moatten. Se hie net dertsjin yngean moatten, sy soe harren oerjaan moatte hawwe, want dan soe se dy echte frijheid erfaren hawwe. En doe tocht ik en doe hearde ik har sizzen, Ik ha my oerjûn oan de Slangegod. Ik ha myn libben en myn geast oerjûn oan de Satan en oan de duvel. En ik bin no de tsjinner, ik haw in ferbûn Ik haw in bûn mei dizze God en dêrom moat ik ek foar Him opkomme en dêrom moat ik ik ek sjen litte dat dizze tsjustere macht fan de duvel dat it as in ingel fan it ljocht is. De Westerse wrâld, de Westerse lannen en de tsjerken ek yn Europa en yn Amearika dy binne bezich yn 'e dekonstruksje En hiele kloften fan kristenen en tsjerken lusterje nei de duvel en folgje yn syn bedrog. En as dit trochgiet, en it liket sa, dan sil it wêze dat wy alle segeningen fan de Heare yn ús lannen, yn it ekonomyske, yn de kultuer, yn de feilichheid, yn de edukaasje, dat wy dit allegearre ferlieze sille. En de Heare sil ús oerjaan aan 'e fijanden, dy't de duvel tsjinje en dy't alles besykje solle stikken te meitsjen. En ik nim oan datst dêr ek wol iets fan sjen kinst. Mar it ienige oplossing is om werom te gean nei God en nei syn Wurd, en om ús oer te jaan aan 'e prediking en de lear fan de apostelen, want dat dat it wurd fan God is, dy't de segen foar ús ynhâldt. En ik bid datsto ek dêr sa nei sjen wolst, en ek al sitst yn de dekonstruksje, datst dochs werom sjen wolst nei God en werom komme kinst nei de leave God, dy't dy it libben, it sykheljen en alle goede dingen jûn hat.